Da ni yn Plas Eli heddiw yma. Mae gen y lle fel lot o asgofion a ystyr pwysig iawn i fi. Dyma lle nes i ddysgu hwylio. Yn hogan fach, nes i ddysgu rasio yma. Y fama mae, mae nau fyd i wedi cyfuno. Mae yna rhai cyfraethau ieuenctid di dod i Bwlleli, hen bryd. Ac um, dwi'n cael gweld, da chi o hen wyneba, pobl hyn o'r cystadlu fo. pobl newydd, mae lot o bobl ifanc, hwylwyr addawol iawn yn dod drwy'r dosbarthiadau, ond mae'n braf cael bod yn yr academi newydd yn Plas Heli, mae bob dim yn datblygu a mae jyst yn gyffroes iawn cael bod yn ôl yma.
Da ni 'di agor drysau mis Gorffennaf dwytha i chwech digwyddiad mawr y haf dwytha, mae heina wedi cynnyrchu 4.2 miliwn o bunna i mewn i'r economi lleol. Dy mae digwyddiad fel yma yn bwysig iawn i'r economi.
Mae yna saith categori gwahanol o hwylio yn digwydd yma, gan gynnwys un hwyl fyrddio. Mae bob categori yn wahanol, mae gennych chi rhai cychod o dau berson, rhai unigol, ac mae'r event yma'n cael ei ddefnyddio fel indicator ar gyfer dewis timau Ewropeaidd a ar gyfer timau Cwmpen Cyfrifydda'r Byd at yr haf. Felly mae ennill yr event yma yn neud pethau mowr a pethau pwysig iawn at eich dyfodol chi yn Tîm Hwylio Prydain. Ia, cystadleuaeth yr RYA yy ieuenctid y goreuon yn Prydain i gyd wedi cystadlu er mwyn cael dŵad yma i gystadlu, 'dyn rhein ydi'r goreuon. A thrwy'r Brydain i gyd, a mae'n falch, dwi'n falch iawn gweld nhw i gyd wedi dod yma ynde.
Dwi di neud tua tair yym neu bedair o gystadlaetha yma. Yr un sy sy sownd yn yng ngho i ydi'r un lle nesh i ennill march cynta rhwng fi a fy mhartnar Sarah a geshon ni'n dewis fel yr unig tîm merched o'dd yn ca'l mynd i gynrychioli Prydain yn Pencampwriaethau Ieuenctid y Byd. yn Portugal so odd o'n anhygoel y deimlad a dwi'n cofio'r cyffro a'r nerves a'r tensiwn drwy'r wsos er mwyn cyrraedd yr uchafbwynt 'na so mae o'n mae o'n od sbio ar y plant ifanc 'ma i gyd a meddwl bo' nhw'n teimlo 'r un fath. Ma'r emosiyna yn ofnadwy o gry ond yym dwi'n edrych ymlaen at fynd i weld sut ma'r hwyli'r Gymraeg 'di dod arni heddiw.
Dw fo'n hwylio ers o'n i tua saith oed so dw fo'n hwylo am ers blynyddoedd wan. Byw'n Pwllheli, byw yn Pwllheli erioed, so dwi bod yn hwylio ar y môr yma ers blynyddoedd. Dwi'n hwylio yn y laser radio sy'n gwch un person. Dwi'n eitha newydd i'r gwch, so mae 'na ddipyn o gystadleuaeth da yma, ond fydd o'n brofiad da, gawn ni weld sut mae'n mynd.
Dwi'n dod o Abertawe, so mae 'na eitha lot o clybau lawr yn Abertawe. Um, dwi'n hwylio gyda Tata Steel, um, sydd yn Port Talbot. Uh, dwi'n hwylio Laser Standard, sef yn categori y y bechgyn sydd yn hŷn na 18, ond dwi'n 18 nawr, so dwi blwyddyn yn um, ifanc i bod yn hwylio fe. Hwn yw'r cystadleuaeth, y calendar. Hwn yw y cystadleuaeth.
Mae'r cystadleuaeth yma'n mor bwysig oherwydd mae'n qualification series ar gyfer pencampwriaeth y byd. Dwi'n hwylio Cwch Enw 420 a dwi'n hwylio gyda Person Arall. Felly yym fi a fy mhartner yy o enw Milly, gweithio'n dda on'd yw e? Ti 'di anfon i. Fi ddim wedi bod yn hwyl o gyda partner fi am pedwar mis felly ni'n partneriaeth newydd felly ni ddim yn gwbod beth sy'n mynd i digwydd sy'n bach yn cyffrous.
Dwi'n neud y laser. Ni'n marfer trw trw'r gaea lan yn Pwllheli gyda'r carfannau Cymru. A ma'r cronfa newi yma yn arbennig o dda am y pili 'ma.
Dwi bod yn member o Clwb Hwylio Pwllheli a Plas Heli ers o'n i'n wyth so dwi'n nabod yr ardal yn eitha dda. Dwi'n cystadlu yn y twenty niners dwi'n hwylio efo yym hogan arall mae o'n pêrs yym a mae hi'n dod o Colwyn Bay. Da ni'n mynd i neud cystadleuaeth mawr, hwn fydd ein gynta mawr ni efo'i gilydd so fydd o'n test mawr iddyn ni. Da ni'n meddwl da ni'n barod ato fo ond newn ni jyst weld.
Mae Plas Eli'n le gwych i wylio, mae o efo'r Academi Cenedlaethol Plas Eli 'ma 'wan. Ma' ma' o'n ma'n le mor dda o'r un ma'r môr mor agored a chi 'dych chi'n mynd allan ryw gant llath a 'dych chi 'dych chi yn y môr neis ma'n lle hyfryd i wylio.
Dwi'n ran o sgwad Cymru. Dwi bo ers ers i fod yn 11 rhywbeth o'n i. Ni'n hwylio fan hyn lot achos yn amlwg mae'r ganolfan newydd nawr so hwn yw ble ni'n dod i wneud yr holl hyfforddi a mae ran fwyaf o cystadlaethau Cymru yn digwydd fan hyn hefyd so mae fe'n heriol yn gorfforol achos mae ni'n wneud loads o ffitrwydd a stwff. a mae fe'n chwech awr ar y dŵr rhan fwyaf o ddyddiau. Yym, ni 'di neud wyth awr ar y dŵr o'r blaen a heb cael ras mewn, so mae fe'n, mae fe'n anodd yn gorfforol, anodd yn meddyliol, a wedyn mae loads o tactegau yn dod mewn iddo fe hefyd.
Fi'n hoff iawn o'r tonnau. Dwi'n caru tonnau, pwmpio adrenaline. Targed yw trio dod mewn y top pump merched, ond ennill bydd hwnna'n grêt. Pwy sy ddim eisiau ennill?
yn ganol ras pam dydi o'm yn mynd yn dda ma'n gallu bod yn braidd yn heated a ballu. Ond ma' fe.
Da ni fama efo olygfeydd arbennig allan y bae da ni'n gweld Wyddfa yym a'r mynyddoedd i lawr i Cadair Idris yr olygfa o o Penrhyn Llŷn o'r môr. Mae o'n arbennig ynde a, a mae, mae bob un o hein yn mynd, am fynd o yma a wedi gweld rhywbeth reit arbennig.
Felly Dan, diwedd wsos Pencampwriaethau Ieuenctid Prydain, sut ath hi? Um, oedd wedi mynd yn dda iawn. Um, o'n i wedi dechrau gyda un ras y dydd cyntaf, O'n i 'di neud yn weddol, oedd dau o'r bois o'n i rili moyn curo oedran fi, jyst o flan fi, ac o'n i'n curo pobl nad ddylsen i bod yn curo. Ie. Yym pobl yn sgwad Prydain, so o'n i'n rili rili hapus, o'n i'n dod yn yy deuddegfed dros nos. Waw. Yym pryd o'n i'n rasio'n dda, o'n i'n rasio'n dda ac o'n i'n gallu aros, o'n i'n gallu aros o mla- o flan pawb, ond pryd oedd rhywbeth yn mynd yn rong, oedd e'n mynd yn rong yn rili rong.
It's one of my favourite places to sail, it's really nice. Uh, the conditions can be varied, but it's a great clubhouse. It's, it's new. It's a good place to sail.
O'n i'n um, clywed bod chdi wedi cael bach o ddamwain efo cwch arall. Do, ni wedi cael crash. Mae ganddyn ni twt, ia, mae'n dyna yn y cwch. So ni wedi ta, uh, rhoi tap dros y far gyfer yr wythnos. Felly, um, Ie, o'n i'n bron yn sinco mewn un o'r ASDA. Ond um, ni wedi dod yn dda, ni wedi um, qualify ar gyfer pam campwriaeth y byd beth oedd gol ni, felly ni'n hapus iawn gyda hwnna. Ddoe, roedd e'n dda, roedd gwyntwydd hwylus a tonna fawr hefyd. Yeah. Ni'n hoff hwnna. So ti'n mwynhau'r tonna mawr oh, o gwyntwydd? Ie, yeah, wrth gwrs.
Well na gwynt ysgafn.
Ie.
Do, aeth yn lew wythnos da iawn o hwydda. Gwy- gwynt, gwynt gwanol bob diwrnod, ond ia, tywydd neis, yn Pwllheli. Sut ath hi o ran yr canlyniadau? Ges di wsos da? Yy, o, ddim yn grêt i weud y gwir, ond na, oedd yn brofiad da. Faint o beth ydi o i chdi o ran yr rhan cymdeithasol, ydi o'n rhan o pan ti'n licio hwylio? Yndi, mae'n grêt, ti'n gwneud llwyth o ffrindiau newydd a dod i nabod bobl ni chi- ni di byth nabod, ond ia, yndi, mae'n wych.
Dwi'n gobeithio mynd i'r Under 21 Europeans yeah. um, a'r Under 21 Worlds sydd yn yr Almain yn Kiel a Croatia yn Split. Ond mi'n braf cael rasio yn Pwllheli. Dych chi'n meddwl, ti'n meddwl chdi adra bron? Ie, yeah, oedd yn dda. Oedd yn really dda. Dwi'n hoffi rhywbeth yn Pwllheli. Does dim lle well.